Sile pumnak chan kha ka vun thawpa hna lai i raphan mi cu raphan pa ko hna selaw hi bantuk tein nihin ni tiang Pathian nih lam kan hruai i damnak he kan umpi mi cungah Pathian cungah lawmnak bia kan chim i lai cun nihin ah biakinn ah raphan khomi u le nau na vialte Pathian nih thluachuan pe ko hna seh timi kha vun chim hmasa ka duh Cun bantukin keimah zung caan rak ka petu pum upa le hruaitu nan dihlak cungah kaa lawm tuk timi kha vun chim sak ka duh. Tucu tuni caan a ngeimi kha ka vun thanh hmasa lai. Caan tlaitu ah keimah Ka nu ngungchung lian ka si lai. A voikhat ah Baibal le Salm rel ding kha Mary dawtcawi in a si lai. A voihnih ah Baibal rel ding kha Augustine khintlung in si lai. Cun thawhlawm kholh kha nubu lei in an si lai. Cun thongṭha kan chimtu ding kha kaa he cun duceu in si lai. Chile tu cu kan zapi tein a hramthawh nak thla kan cam hna lai. Pale pale Thian Thlarau mi in Amen. Van cung ah um kan pa Mithiang ko penah thlung cang ko seh. Vancung bantukin lei cungah na duhnak tling cang ko seh. Nifa kan herhmi rawl kha nihin kan pe ko sawh. Cung i a sualmi kan ngaihthiam hna bangin kan sualnak kha kan ngaihthiam ve tuah. Sofornak ah phatter loin ṭhalonnak in kan kham tuah. Amen. Maw Mary, i lawm ko. Thiangpeng in na khah, Bawipa cu nangmah he a um. Nang cu nu vialte lakah thluachuah a hmumi na si i na chungkhar Jesuh kha thluachuah a hmu. Mithiang Mary Pathian nu kan i misual kha atu le kan thi lai caan ah thla kan campiak tuah. Amen. Sunparnak cu Pa le pa le thiang thlarau cungam ko seh hram thawh lio cang bantung i atu le sungsam ko seh dong lo in amen zeizong tua kho van le vale sertu pa pathian kha ka zum thiang thlarau i apoi ngar chiang mai rini ashin mi Pathian Fapa nge chun kan Bawipa Jesuh Kri ka zung Moses Pailakuta temnak ah in vailam anta a thi i an vui. Mithi khua ah a ṭum i ni thumnak ah mithi sinin a tho ṭhan. Vancung ah a kai zi zong tuah kho pa Pathian orhlei kam ah a ṭhu. Khi hmun in mithi le minung biaceih awkah a rung ṭum ṭhan lai. Thiang Thlarau a thiangmi Katolik bupi, mi thiam nih pumkhat sinah sual ngaihthiamnak Kum thawṭhannak le zungzal nunnak ka zum. Amen. Maw ka Pathian, nangmah kha kan zumh i na bupi tuahpiak nan vialte kha ka zum dih. Zeitintiah nangmah chimmi bia si i na bia chuah ding, maw ka Pathian. Lei cungah na velbawmnak le vancung ah zungzal na nuamnak hmuh awkah a kan khamtu Bawi Jesuh Khrih thawngin kaa ruahchan. Zeitintiah na kan kam cang i na bia cu hmun zungzal. Maw ka Pathian, nangmah cu na ṭhat tuk caah zeizong vialte nan kan dawt. Nangmah caah ka innpa kha keimah pum bantukin ka dawt hna lai. Pathian nawlbia pahra. keimah cu Bawipa na Pathian ka si, keimah hleiin Pathian dang kha zum in na bia lai lo. Na Bawipa Pathian mi kha sersannak in va hmang hlah, Pathian mi kha thianter va phil hlah, na nu le na pa va upat hna, Lai va nong hlah, nu le pa sual tuah tuah hlah, va fir hlah, am han lomi tete va khang hlah, midang nuva kha va hngar hlah, midang thil kha va hngar hlah. Bupi nobia paruk. Zarpi ni le biakna puini ah misa nan ngai lai. Kum khata tlawm bika voi khata sual khana nan har lai. Bawi Jesuh thawṭhan can chungah tlawng bik ah voikhat tal Bawipa thisa nan ei lai, sale ro ul ni ah nan ul lai, bupi rianṭuannak ah nan bawm lai, ṭhitumnak kha ulnak can lio ah nan tuah lai lo. Kan dir lai. An yelu thlacamnak Bawipa vancungmi nih Mary sinah thong an run thanh. Amah nih Thiang Thlarau thawngin fa a pawi. Maw Mary lawm ko, Pathian vel in a khat i Bawipa cu nangmah he a um. Nang cu zungzate lakah thluachuah hmumi na si i na chungchuah Jesuh kha thluachuah na hmu. Mithiang Mary Pathian u kan i misual kha tulei kan thi lai caan ah Thla kan campiak tuah. Amen. Zohman keimah cu Bawipa salnu ka si. Na bia bangin tling ko seh. Maw Mary lom ko. Pathian vel in a khali Bawipa cu nangmah he a u. Nang cu nu vialte laka thluachuah hmumi na si i na chung chuah Jesuh kha thluachuah a hmu. Mithiang Mary Pathian nu kan i misual kha tule kan cih le caan ah thla kan campiak tuah amen. Bia cu minung ah a cang i kan ni lakah a um cang. Maw Mary long ko. Pathian vel in a khali Bawipa cu nangmah he a um. Nang cu na vialte lakah thluachuah hmumi na si i na chungchuah Jesuh kha thluachuah hmu. Mithiang Mary Pathian nu kan i misual kha atu le kan thih lai caan ah thla kan campiak tuah. Amen. Maw a thiangmi Pathian nu thla kan campiak ko tuah. Khrih biakamnak hmu tla kan si nakhnga thlacam u sih. Maw Bawipa na vel cu kan lung chungah run khahter ko tiah kan in nawl. Zeicahtiah vanmi thawngthanhnak in na Fapa Khrih minung cannak kha kan hngalh bangin sifah innah le vailam cung thihnak thawng in kannih nih a thawhthan liangannak kan co khawhnak lai kan Bawipa Khrih min kan in hal. Amen. Hla pakhat lu na hla kan sa lai.

Timcia kan si nakhnga kan sualnak kha ruah in phung hna u sih. Zarkhat chung kan umkalnak, kan ṭhutdirnak, kan hmur le ka kan chim sualmi, kan tuah sualmi vialte i ngaichih u silaw Pathian sinah sual ngaihchihnak kan ngei hna lai. Zeizong tuah kho Pathian sinah le nanmah sinah u le nau hna keimah cu ka ruahnak ka hmurka ka tuahsernak le tuah awk ka thlawnak in ka sual tuk hringhran tiah ka sualnak ka phuan keimah palnak in keimah palnak in keimah mah nih palnak in ka sual cang Cucaah thluachuakmi a zungzal ngakchiang Mary, vanmi hna le mithiang mi vialte hna he nangmah le ku le ka nau hna, Bawipa kan Pathian sinah thla kan campiak u tiah kan nawl ko hna. Zeizong tuah kho Pathian nih kan zong fa selaw kan sualnak ngaithiam i zungzal nunnak ah kan ṭhoi ko seh. Amen.

Nangmah bia awkah hika ah kan i pum. Kannih cu thazang a dermi kan si i harnak le sifah retheihnak a phunphun a tongmi kan si caah zangfahnak in rung kan zohkhenh ko tuah. Pum le lungthin, dam le lom tein kan um khawh nakhnga le na daihnak le hnangamnak he na duhnak kha kan tuah khawh nakhnga na vel laksawng kha rung kan pe ko law zungzal nun nuamnak vancung ram phan a tlahmi kan si nakhnga Ru kan bawm ko tiah kan Bawipa Jesuh Khrih min bochan in kan i hal. Amen. Voi khana Bible res lai. Tuzii nga vaikhawtnak Baibal kan rel hnga dingmi Daniel a ngan hleihnih a hme pakhat in pathum tiang a cung tlangpi donghnak caan. Khi caan ah a nganmi vancungmi na miphun a zohkhenhtu hna meikal kha a hung chuak lai. Cun hi miphun nih miphun an si hramthawk in an tonmi harnak harnak ṭhalo bik kha a tlung lai. Sihmanhsehlaw khi caan ah cun Pathian cauk chungah an min khum a simi na mi hna cu an luat lai. Leidip chungah a itmi hna lakin tampi cu an hung i ṭhang lai. A cheu cu zungzal nunnak chungah an hung i hlau lai i a cheu cu zungzal huatnak le ningzahnak chungah an hung i hlau lai. Hruaitufim hna cu van i arfi ceu bantuk an ceu lai i lam dingah mizapi a hruaitu hna cu zungzal in zungzal tiang arfi bantuk an si lai. Mah hi Pathian bia a si. Salm zul awk, Maw Pathian nangmah cu kan fuh ko ka huhphenh ko sawk. Maw Pathian, nangmah cu kan fu ko, ka huhphenh ko sawh. Nangmah dah ti lo cu ka ngeihmi dang zeihmanh a um lo, maw Bawipa. Ka herhmi vialte cu nangmah nih na ka pek, ka nunnak cu na kut chungah a um zulh awk. Maw Pathian, nangmah cu kan fu ko, ka huhphenh ko sawh. Bawipa ka sin a um cu ka hngal zungzal, amah cu keimah he naite ah a um i zeihmanh nih an kan hin kho lo. Zulh awk. Maw Pathian, nangmah cu kan hmu ko, ka huhphenh ko sawh. Cucaah lawmhnak le thanomnak in ka khat i him tein ka um zungzal. Cuti ka si cu mithi khua ah khan a ka kaltak lai lo le a dawtmi cu khorthuk chungah Na ka chiahtak lai lo caah a si zulh awk. Maw Pathian, nangmah cu kan fu ko, ka huhphenh ko sawh. Nunnak lei kalnak lam cu na ka hmuhsak lai. Ka sinah na um caah lawmnak in ka khat i na ka bawmh caah lawmnak ka hmu zungzal zulh awk. Maw Pathian, nangmah cu kan fu ko, ka huhphenh ko sawh. Voihnih ah Baibal kan rel hna dingmi Hebru a ngan pahra, a hme hlei khat in hlei li, hlei riat a si lai. Judah tlangbawi hna nih cun dirhmun in an rian kha nifate an ṭuan lengmang i raithawinak an pehchanh tawnmi kha voi tampi an pehchanh lengmang. Sihmanhsehlaw hi raithawinak nih hin sualnak kha a thian kho taktak bal lo, asinain Khrih Khrih nih cun raithawinak kha sualnak caah voikhat a ser i cucu zungzal ca in a za ko. Cu hnuah Pathian orhlei kam ah khan a ṭhu. Cuka ah cun Pathian Pathian in a ral kha a kehlangh i a ser hna ding caan kha a hngah. Voikhat raithawinak in A sualnak thianpia a simi hna cu zungzal ca in a tlingmi ah a ser hna. Cucaah anih cu ngaihthiam an si hnu ahcun an sualnak kha thiannak ding ca i raithawinak kha a her ti lo.

a tlungmi thil vialte hi him tein chuahlak in nan tan khawh nakhnga thazaang nan ngei nakhnga le mi fapa hmaiah nan dir khawh nakhnga ralring tein um u law thla va cam zungzal ko u tiah a ti.

Bawipa cu nanmah he um ko seh. Na thlarau hei zong ko seh. Mi thiang marka thawngtha bia tlai in relnak.

Vawlei kili ah khan a vancungmi kha a thlah hna lai i vawlei khattelei dang in khattelei dang tiang Pathian michim minung hna kha an pumh hna lai. Theipi kung, i, theipi kung ah hin cawnpiaknak i lak u. A nge a hung hring i a hung no i a hnah. kha a hung corh tikah ṭhal caan a nai cang ti kha nan hngalh. Cu bantuk in hi thil hna a hung um kha nan hmuh tikah a caan a nai cang innka a phan cang ti kha nan hngalh lai. Mah hi philh hlah u, hi thil vialte hi atu i a nungmi hna an chih dih hlanah hin a tlung lai. Van le Hi cu an rawk lai nain ka bia cu a rawk lai lo. Sihmanhsehlaw cu ni le suimilam caan cu ahohmanh nih an hngal lo. Vancung i a ummi vanmi zong nih an hngal lo. Fapa zong nih ka hngal lo, pa lawnglawng nih a hngal. Khrih thawngṭha bia a si. Amasabika hi bantuk in caan ṭha caan sunglawi ngandamnak kan pek lawng si loin a biak in chian zongah minung zeimazat caan ṭha caan sunglawi a kan serpiak i hmunkhat te thlacam ding hlasa ṭi ding le thawngṭha ngai ṭhi ding in caan ṭha kan serpiak ṭhan tu amasabik kan Pathian min thawngṭha siseh Hei i voikhatnak si i kannih bu kha ningcang tete kha um le voikhatnak si nan ruah ning zong khan ka chim ko lo ti kha cu aa fiang ko sinate khan keimah nih ka sehci vemi cu caan ka tin caan tlolh cu ka duh lo i tuni zong ah ṭih pah bu therphang bu palh pah bu te khan ka hong dirnak si i tuni ah kan thawngṭha a biapi bikmi cu Jesuh rat lainak kong kha si a biapi tak mi a si i tuni ka chimmi hi na fian khawh deuh lo hmanh ah khan tampi an chim ko lai te hakha lei falam le in arve ah khan va ngai ṭhan ko lai i sinate kan nih zong nih atu ni caan ah kei zong hin hika kan bu ne thawngṭha kan chim piak mi chim ding Tar kan hmuhmi cu Jesuh a ra ṭhan lai, mi fapa a ra ṭhan lai ti kha kan hmuhmi si. Mi fapa a ra ṭhan lai ti hi Baibal ah hmun tampi ah kan hmuh i Daniel zongah khan a rak chim cang i profet Daniel nih a rak chim cang i John nih a von nolh i Paul zong nih a chim i amah Jesuh hrim nih vai tampi a chim i Jesuh nih a zultu hna sinah zeitindah a rak chim ti si ahcun Johan dal li dal hleili cang thum ah khan zeitindah kan hmuh ti si ahcun cun ka va kal lai i nan caah ka va timh dih hnu ah ka ra kir ṭhan lai i ka sinah kan lak hna lai cun ka umnak zongah nan um ka umnak ah nannih zong nan um ve lai Amah Jesuh bak nih a zultu hna sinah a rak kir ṭhannak ei ding kha a van sim a van chim in Mathai dal hlei ruk cang kule cang sri zongah zeitindah a van ṭial ṭhan ti si siah cun mi fapa hi ka pa sunparnak in tuahnak ka vancungmi hna he kan ra lai i mi vialte kha an rian ṭuan ning cio in laksawng pek awk ah ka ra lai mi fapa hi ka vancungmi hna he tuan ah ka rak ra lai i mi kha an rian ṭuan ning cio in laksawng ka pek hna lai pakhat ka van chim rih lai biathlam dal kul dal hnih cang hlei hnih nak ka Jesuh ni cun ngai hman ka ra zau lai mi kip an ruan an rian tuan ning cio in pek awk a laksong ka laksong ka rak i put lai kha ngai hman ka ra zau lai ngai u tuan ah ka ra lai ka ra te lai ti kha silo in ngai u law ngai hman u tuan ah ka ra lai Tuni caan ah kan thawngṭha hi marka atu kan van rel marka dal kul dal li marka dal hlei thum cang kul le cang li cang sum thum le cang thum hi lok zong ah khan kan hmu i mathai zong ah kan hmu thiam i tuni caan ah hin mathai kong deuh kha chim ka duh i mathai kha alang lo caah mu lok le marka long alang caah lok mathai kong ka duh Cumpal te van chim ka duh i hi hlan te ah zeiman tuk hi dah a rak um lai ti kha Jesuh nih a rak chim chung cang thio tu fi nung tiah a tlang a tar i karat lai caan ah cun ram khat le ram khat an i tu lai an i do lai pakhat le pakhat an i tu ni that lai i van ah khin hmelchunhnak an lang lai uknak an i cuh lai upa hruaitu bawi an i cuh lai cun liai ni lai mang tam a tlung lai i tuk le thahnak phun zakip harsannak kha a rak tlung lai e hihin tahchunnak pakhat i lak hman u cu arat lai cu zeitindah nan hngalh khawh lai cu arat lai cu keimah nih cun ka hal lo na tein pa nih hal atina tein bia pakhat a rak chim sami cu hitin si Theipi kung khan hihin a ruat hmanh u tahchunnak a pek hna. Theipi kung cu a hnah a hong ṭil a hong corh ṭhan tikah ṭhal caan kha a nai ti kha nan hngalh. Cu bantuk cun ka rat lai ahcun a si lai i ka rat lai ahcun li an hin lai, nika kha a mui lai, thlapa kha a ceu ti lai lo. Tiah khan felte le fiangte in a rak cah tak hna. Jesuh nih ka ra lai ti kha fiang tein a rak chim chung cang i cu ka rat lai cu cu bantuk harnak cu a tlung lai e a ti. Cu bantuk harnak cu nikhat hnu nikhat in kan ton chin thluahmah i atu lio kan ni kan ca zongah nangmah le keimah nih a tak in kan hmuh le kan tonmi a si. Kan ram zetluk in a buai ti kha cu chim hau lo nan theihmi a si. Jesuh bia he a tling thluahmah nikhat hnu nikhat in cu Jesuh a rat lainak cu kan naih deuh sin thluahmah i nikhat hnu nikhat in thihnak hi kan naih deuh sin thluahmah. Nikhat hnu nikhat in cu harnak cu ai chap chin thluahmah tikah hin Jesuh a ra taktak lai i cu a rat lai cu kan naih chin thluahmah tikah hin nang nai re di maw? Kai ka ready maw? Timhcia na si maw? Nai fiang maw? Nai ngaih maw? A ra lai hi Jesuh a ra lai hi. Van le palai cu rawk hmanh sehlaw ka bia hi a rawk lai lo a ti caah a ra bak lai hi. A zultu hna sinah voi tampi a chim. Van a kai hnu zongah Johan sinah a chim ṭhan ṭhiṭhiam. Ka ra lai. Cu ka rat tik ahcun ka vancungmi ha si ngai. Voi khatnak Jesuh a rak rat cu Christmas kan timi kha a si i cu Christmas cu teidornak a si. A niam bik mi caw inn ah a chuak i caw einak kuang chungah mautat bik caw einak kuang thla tampi kan ṭial i Teidornak lungchin in van siangpahrang bawi ṭhut nan kal cang teidornak lungchin he avei khannak cu a rak ra na tein atu ka ra ṭhan lai a ti avei hnihnak hi cu teidornak si ti lai lo mi kip an rian ṭuan ning cio si lai ti kha mi kip an rian ṭuan ning cio in pek awk ah ka laksawng kai put lai an tuah ning cio ti zong ti khawh si an zumh ning cio zong ti khawh si Cucah ka rat tikah ahhin mi kip an rianṭuan ning cio in pek awk ka laksawng kai rak uput lai i tuan ah ka ra. Cang khat in cang hlei thum. Mikip an riantuan ning kong kha tlawmpal te a van hrilh fiah ṭhan. Sal zumh awk tlak le zumh awk tlak lo tiah a um a tlangpi a tar i sal zumh awk tlakmi cu a bawipa kha zeitik dah a rat lai ti kha timh cia tein a hah peng te. Cu tikah a cu a hakmi pa cu a rian ṭuan lio tiah a bawipa nih a tatmi pa cu zeitluk in dah lunglawmh awk a si e a ti. Sihmanhsehlaw sal zum awk tlak lo sal santlai lo cu ka bawipa cu a ra chom lai ah a tu cu ding ah thla ka cam zong poi theng lo kai pum zong a poi theng lo ka ba silangah ka thawngpang a chia a tiah ka paw le omi si si khi chia cun ka bawipa hi a ra theng rih ai lo a ra rih ai lo timi a um peng a si si ahcun cu a bawipa na ruah lopi i a phak si si ahcun cu mipa cu ngaih cio a si ee a rian a phuah lai i an tlaih lai i khualeng ah an lai i mui lakah a cang ai va rial lai sinatein zum awk tlak te le timhcia te ummi a salpa caah cun lunglawmh awk a si ee a ngaihmi zohkhenhtu ah a bawipa nih cun a chiah lai amah umnak ah um te lai A pahninak a van tirimi cu nungak pahra banabia kha a van piah ṭhan. Pahra banabia kha Mathai lawng nih a ṭial caah ka van chim ṭhan lai. Nungak pahra banabia cu a lar taktakmi si i kan theih pengmi a si. Cu tikah cun nupiṭhi tlangval pa kha nungak pahra nih ngaknu pahra nih don don an i timh tikah minung pahra cu an i thawh. Asinatein minung panga lawng nih an ton khawh zei ruang dah a si hnga? Minung panga lawng nih an ton khawh minung panga cu timh cia tein an um i kan zinan a dih sual si zong ah an dih i zinan a hlei an i ken ti. Sinain a hrutmi panga an si ve caah cu a hrutmi nih cun timh cia tein um ti lo i a dih sulai te kha an tuak ti lo i zeibantuk harnak a phan lai tikha an tuak ti lo i kan bawipa hnupi zong a ra kho ti kha an tuak e tlangval pa nupi ṭhi tlangval pa kha hnupi a ra ti zong kha an ruah ti lo caah cu a hrutmi panga nih cun an tong kho lo e khua a hong hu zanṭim a hong si i mi nih khan an van auh hna i nupi ṭhi tlangval pa kha a ra cang an van ti tikah timh lopi i ai thawh sawsawh ve menmi minung kha cu an zinan nih a tih tak hna i bawmh an hal le nate san a tlai ti lo a fim mi nungak panga sin bawmh hal i mai in zina an kan pe ve u an leh mi hna cu nan mah ca he kan mah ca he kan keng lo cu caah cun chodor va kal lo va caw ko u law tiah an ti hna chodor ah cun an va kal na an cawk khawh na te in caan nih angang ti hna lo caan nih angang ti hna lo i a fim mi nungak panga nih cun nupi thi tlangval pa Nuam tein innchungah innkah na khar khup i caan an hmang i lawmhnak an tuah i a hrutmi nungak panga cu an rak kir ve i inn te kho ta kha mo timi kha a biapi taktak i pum su sawh lawng hi a za lai lo ti kha hi ka nuak pahra banabia ah kan hmuh mi si a pathumnak a van peh ṭhan mi cu sal pathum banabia ai khat thau mi si Veka cu khual tuan an bawipa ka le a kal lai a a sal le minung pathum a kawh hna pakhat cu tangka thong nga a pek pakhat cu thong hi a pek pakhat cu thong khat a pek hi hin chaw rak let u law ka rak tlun tikah cu nan tuahmi cu kan check lai cu an bawipa cu caan saupi a rauh hnu a rak tlung i thong nga a ngeimi pa sinah bia hal i zeitindah zeidah na lo maw bawipa thong anak pek kha chaw ka let i thong hra ka hmuh na saltha sal zum awk tla nangmah cu thil tlawm te lehthalnak kha zumh awk tla na si ca thil tampi thong tam cu kan ser lai ati thong thong hi a pekmi pa zong cu ti ṭhiamṭhiam asinatein thongkhat a pekmi pa cu a ngaihmi a hmuhmi kha karhter si ti loin a karhter a ning te a chia vawlei a cawh vawlei chungah a phum i a bawipa sin a peh tikah a bawipa cu a chin hong sal zum awk tlak lo sal ṭhalo zei ruang ah dah vawlei cungah cun a phum cucaah cun hi pa cu va tlai law kholeng va hlonh law ha cangah bai rial seh tiah a ti ṭhiamṭhiam cu tikah cun mi kip an rian ṭuan ning cio in ka ra lai i laksawng ka pek hna lai a ti caah nuak pahra pahra hna zong an i thawh natein panga le lawng a tong khomi an si i Salzung awktlak cu a bawipa na rian a ṭul lio te a tanhmi kha a si i sal pathum cungah pahnih cu bawipa he nuam tein caan an hmang kho an tong kho natein pakhat cu mui lakah hacang ai rial ko. Cu chungah cun zei ha dah nai tel ve lai ti kha tuni caan ah a thar i ruah a biapi ngaingai.

rianṭuanning cio in an tuahning cio in pahnih lakah pakhat lak ahcun a tlawm ngaingai lai hi lakmi hi Jesuh hi minung pahra nih ton an tinh na te panga lawng nih an ton khawh hi nupi thi tlangval tu pa cucaah cun kan nial te zong nih hin hi kara lai a kan timi hi a ra hrim taktak lai Cu a rat lainak cu ni khat hnu ni khat in kan naih chin thluahmah ti cu a fiang taktak a fiang taktak chim hau lo in thihnak hi ni khat hnu ni khat Jesuh rat hlan lawng kan chi kho cu thihnak cu ni khat hnu ni khat in Nazarem in kan naih le si thluahmah tuzan ah kan chi kho thaizong zong kan chi kho a kum zong khomi a si. Sinatein cu na chih lai caan cu na hngalh lo caah shin caan ṭha na ngaihmi te ah shin timhcia na si ve maw? Nai ready ve maw? Ti kha a pakhatnak ah si seh law timhcia na si ve maw? Nai ready ve maw ti kha pakhatnak seh. Ka van peh ṭhan lai. Thessalonians pakhat dalli cang hlei rung cang hlei sri kha ka van rel ta hman lai e Au thawng vancungmi bawibik au thawng Pathian mu ko aw thawng cu a hong thang lai i Bawipa hrimhrim cu vancung khin a rung ṭum lai. Zumbu in a chimi kha nunnak ah thawhter an si hmasa lai i cu caan i a nung rihmi kannih pawl cu khuadawm lakah khin Bawipa vancung i hongton awkah pum kan si lai cun bawipa sinah cun zungzal in kan um lai cucaah pakhat le pakhat shi bia shin nan tha i nuamter cio u ti kha tingcia i na si ah cun Jesuh a rat lai hi ti awk a si lo Thesalonika cung kan hmuhmi tu ka van relmi kha cu thawng bang Jesuh ka ra lai an timi hi na naih deuh tikah ṭih awk a um lo. Hi bia tu hin nan tha tu i nuamter u law a ti. Ka chim hmasa bang khan na tuahmi vialte le na zumhmi vialte na fian na hngalh ko nai ready ko si si ahcun ṭih awk pakhat hman a um lo. Zei ruang ah amah hi pei kan um lai cu kan tuahmi le kan hal kan zumhmi vialte cu kanmah kanmah kong hi a fiang bik zum kanmah kan si i siang kan kai i siang kan kai i camin puai kan phi i a dongh lainak ah camin puai kan phi i cu camin puai kan phitmi cu kan phit khawh phit khawh lo kha nangmah le keimah nih kan theih na theih dih Cu a result chuah lai cu na phit khawh si ahcun nai ngaih bak lai. Na phit khawh lo si ahcun nai ngaih lai lo i na ṭih bak lai sungh chuah lai kha si lo ma. Cucaah cun hika zong zi chuah a rat lai hi khattalai kap ahcun i lawmh awk taktak khi a si. Maw Bawipa, kei cu na thisen tlanhmi ka si cang caah nangmah sin ka um cang lai caah nangmah he kan i tong lai caah kai ngaih tuk. Cu kan tuahmi vialte cu kanmah nih kan fian dih ko caah na fiang ve maw na fiang maw kan fiang dih ko lai biathlam dal thum cang hlei nga in cang hlei ruk ka van rel hman lai i na tuahmi kha ka hal ko a kik zong na kik lo alum zong na lum lo aki zong kik lo lo alum zong lum lo lo ka du alum me men na si i alum zong na lum lo lo lo i akik zong na kik lo lo phone lo acha a ka ka chung in kan chak sual lai hei she bethlam ase en Jesuh nih Khrihfabu pasri sinah ca a ṭialmi Johan nih a van ṭial chin a chimmi Johan a ṭialmi a si e koi ka Khrihfabu sinah ca a ṭial ti si ahcun lau ti si Khrihfabu sinah si ti tha laodicea khrihfabu anmah dang ti cu an sai chiah ve ko na tein pathian hmuhnak ahcun jesuh hmuhnak ahcun a kik zong nan kik lo a lung zong nan lum lo kan chak sul lai ralring ti cucaah cun jesuh nih laksawng pek ding a rat tikah hin laksawng pek awk ah hin ai lak lomi minung ka si suasang a poi tak e pe awk si hama pe awk si lo ma ti me kha cu pek awk tlak kan si le si lo cu ka chim hmasa bang khan na tuahmi vialte cu nangmah nih na hngalh keimah nih ka hngalh cucaah cun kan tuahmi vialte le kan zumhmi vialte ah shin Paul zong nih ka zumhmi ka hngalh ka fian a ti bantuk in kan fian ve le kan tuah ve kha a herh i kan thil tuahmi cu kalati dal ruk cang li zeitindah kan hmuh ti si ahcun kan rian ṭuanmi cu kanmah cio nih a ṭha a chiat cuai thlai ning kan thiam awk a si cucaah tuah awk aa tlakmi thil kan tuah tikah midang nih a ṭha a ṭha ti hau loin a ṭha ṭha lo ti hau loin kan lung aa lawm ko lai ti kha Cangpui na phit khawh si si ahcun na lung ai lum ko lai. Hika ah Galati chungah kan hmuhmi cu kan chil tuahmi cu midang nih ah ani ani ah tuahmi cu ṭha ti hau loin na tuahmi kha a ṭhat ko si si ahcun nangmah te na lung chung lawmh na khat ko lai. Jesuh rat lai hi naa ngaih ko lai. Nai ngaih hrim lai. Cucu i ngaih awk bak a si. Paul nih zeitindah a ṭial ṭhan ti si ahcun Filipi dal thum caang kulnak ah kannih cu vancung rammi minung kan si. Kan khamtu Bawipa Jesuh Khrih kha rat lai kha ngang ngai le ruahchannak in kan hak ko ti kha. Kannih cu vancung rammi a si caah cu ai fiangmi, a phi khomi, a tong ngam dingmi minung cu khatte le biafang kan hman si ahcun van si ti zan kan ngah tinak si. van hmapung ṭhin kan ngah cang tina si van citizen na ngah cang van hmaputi na ngah cang si si ahcun zi chu rat lai hi nai ngaih bak lai nai ngaih bak lai cucacun zisuun ka ra lai ati hi i ngaih awk taktak a si i ngaih awk taktak a si nai ngaih maw na ngeih lo si ahcun lunghrin awk na si lai hi na ngeih lo si ahcun lunghrin awk na si lai cun Paul nih cun kan Bawipa Jesuh Khrih rat lai kha ka ngang tuk ti ka ngaih tuk a ti Kai ngaih tuk i kannih cu vancung rammi kan si cang caah nang ngai ngaih ve maw kai ngaih ve maw hla zongah kan kan sak lengmang kha hi lei ah am hmanh ning hi lei mi kan si lo kannih cu vancung rammi kan si vancung mimbar kan si tiah hla zongah kan sak tawn kha a Kan chimmi cu Jesuh hi a ra taktak lai hi a naih thluahmah hi na naih thluahmah hi ka naih thluahmah hi Jesuh a chimmi hi a tling taktak hi ramkhat ramkhat in le thahnak a tam chin hi suan le palhnak a tam chinchin a kar hi atu mifim thiam tampi le khuatuak kho tampi nih an phan dingmi cu vawlei ralpi pathumnak hi a tho dengmang cang an ti Atu te lok nih Taiwan lak ai tim. Niu tampi an tial. Iran nih nuclear a ser thluahmah ti si. Cucu ahcun vawlei pi rapi a tho kho ding minung hi American tilok ti Rusia pawl he ai ral takmi minung an si caah an i ral peng. Cucangah hin vawlei ralpi pathumnak hi a tho lai lo tiah hau nih an chim kho lo i a tho lai ti tu hi mi tampi nih zumhnak a si. Cucu unko se a thawthaw lo kha biapi lo. Asinatein a si tatak dingmi cu Jesuh a ra lai hi a ra lai hi. A ra tatak lai caah shin nai fiang maw timcia in na um ngaw asi siah cun nai ngaih maw Paul nih cun kai ngaih tuk ee Bawipa Jesuh Khrih a rat lai kai ngaih tuk ee a ti Zeitindah Johan hrem nih a ṭial ti si ahcun biathlam dat kul le dal hnih cang kul ah na rel si ahcun shi bia tehte a khangtu nih shin tuan ah nan sinah ka ra hrim lai tuan ah nan sinah ka ra hrim lai a ti tikah shin kan Bible ca a donghnak bia Jesuh nih a nolh ṭhan caah hin tuanah a ti ka ra te lai ti si lo in tuanah a ti tikah hin Jesuh a rannak ding hi nikhat nu nikhat kan naih ding si hloma i timcia na um maw nai ralring ve maw tuni kan thawngṭha cu mi fapa a rat lai caah hin timcia te in um ralring te in um luk chungah cu bantuk harsatnak cu chuak lak in nan tan khawhnak kha thla va cam zungzal u law tiah a kan cah ta Paul ṭhathiam nih zeitindah Korin cakuat dan hleiruk cang kul le cang hnihnak a ṭial ti chia ahcun manara ṭha kan bawipa ra ko cang tiah a ti kha tuni caan ah shin kan bawipa ra ko cang tiah ai ready mi minung pei dak kan si ha Paul cu ai ready bak khi Paul bantuk hi ai ready mi kan sin khawh ve na kha Johan zong nih Bawipa ra ko cang a ti i Paul zong nih Bawipa ra ko cang manara ṭha Bawipa kan Bawipa ra ko cang tiah a ti bantuk in kannih zong nih Bawipa a ra ko ra ko cang a ti khomi ai ready cangmi minung kan si khawhnak kha tuni caan ah thawngṭha kan i hrum kan i hrum khawhmi cu cu vial siseh ti kha a donghnak van chim ka duhmi si chiah cun lawmhnak tampi ka nei i caan tlaitu pumhruitu sinah khat caan kan pek ṭhan lai